Helo, siwr i chi, Rhys Mato, barod i ddwdlo, a heddi ni'n mynd i fod yn creu doethion ddaeth o'r dwyrain. Felly, Ni'n mynd i fod yn creu llun o'r tri gwrdoeth, a wedyn mae'r geiriau doethion ddaeth o'r dwyrain yn mynd trwy i gwisgoedd nhw. Felly ni'n mynd i ddechrau trwy wneud tri siap i gwpan. Ni'n mynd i fynd un, dau, tri fel yna. A fel chi'n sylwi, maen nhw'n weddol agos i'w gilydd. A dyn nhw ddim yn rhy lan a lawr, maen nhw mwy na lai mewn llinell. Chi'n gallu cael gwahanol daldron, peidiwch mynd yn rhy um, uchel a wedyn dod ein arall yn rhy isel. Okay? Reit e, ni'n mynd i orffen y uh, siap y gwisgoedd gyntaf, fel bod ni'n gwybod bod gyda ni le ar gyfer y geiriau. Felly y person canol yma Mae eisiau dod a'i wisgi am lawr fel yna. Wedyn, y ddau arall, maen nhw'n mynd i fynd a cyffwrdd fel hyn. Os yw y ddau tu ôl ychydig yn uwch, dych chi, mae hwnna'n meddwl bod nhw tu ôl yn amlwg, felly dylen nhw fod yn gorffen ychydig cyn y person yma. Felly mae'r person yma'n do lawr ychydig bach mwy na y ddau ar yr ochr. Felly mae gyda ni dri sy'n weddol o debyg, bron o bod fel côr fyna. Mae eisiau fi gofio dod o hwn lawr ychydig bach mwy. Iawn. Um, Na i gau rhain off gynta, felly gallai fynd â hwnna draws, gallai fynd â hwnna ar draws, felly mae'r ddau na yn weddol o debyg o ran lefel, a wedyn mae hwn jyst ychydig bach, dim lot, jyst ychydig bach um, ymlaen, fel bod e uh, yn edrych o flaen y lleill. Um, o ran dwylo breichiau ac yn y blaen trin, dyn nhw ddim yn mynd i fod mor bwysig o hynny, ac os mae rhain fel rhyw fath o uh, glogennau dros dyn nhw, felly gall i breichiau nhw fod yn cuddio tu fewn. Yr unig un sy'n mynd i fod ychydig yn wahanol yw yr un yr ochr yma. Felly, ni yn mynd i ddechrau gyda fe yn mynd lan lawr ychydig a wedyn nôl fel yna, achos bod fe yn mynd i fod yn pwyntio ar seren. Okay? Felly mae fe yn pwyntio ar seren sydd lan fan hyn yn y cornel. Fyna. Felly mae gyda ni seren, gyda y gwir doeth, neu un o'r gwir doeth o leia yn pwyntio at y seren. Um, dyma ble bydd dechrau y gair doethion. Felly mae eisiau i hwn edrych os yw'n mynd i allu dechrau streipen i ni fel hyn. Felly os oiau hwnna mewn nawr, bych chi'n gweld beth i fi meddwl. Felly mae hwn yn gallu dod lawr a rownd, fel bod streipen bach gweddol gyda ni'n rhedeg trwy dop gwisg pob un o'r doethion. A wedyn, ni jyst yn mynd i roi um, ble mae gwisgoedd nhw yn rhannu, ble mae'r clogynnau'n rhannu lan. Felly ar gyfer pob un o nhw, beth ni ddim yn moyn, ni'n mynd i ddod lawr y canol, ond be ni ddim yn moyn, yn enwedig y ddau o'r ochr, dwi e ddim yn gymryd y broblem i'r un yn y canol, goeliwch nad yw un o nhw'n mynd yn rhy agos i wisg yr un yma yn y canol. Ni eisiau trio cadw streipiau gweddol y hafal yn dod lawr. Felly, ni'n mynd i ddod o fan hyn. A maen nhw'n gallu agor lan jyst ychydig bach wrth ddod lawr, ond dim gormod. Jyst ychydig bach fel yna, jyst i roi y syniad mae rhyw fath o gloginnau sydd gyda nhw drosto uh, nhw'n hytrach na um, rhyw wysg arall. Um, ac os ffordd na wedyn, ni'n gallu um, dychmygu bod i breichiau nhw'n cuddio tu fewn i'r ddau yma yn enwedig. Um, I'r un yma, ni'n gwneud yr un peth. Ond tro hyn, ni eisiau agor ychydig bach mwy. Felly sy'n ots bod yn mynd ychydig bach yn gil fan hyn. A fel yna. Iawn? Felly mae'n agor lan bach mwy, agos bydd dyn ni llythyren yn ffitio fyna, Fan'na, a yr ochr yma tro hyn. Does dim llythrennau mewn fan hyn, felly mae hwnna'n gorfod bod yn gul. Yr unig beth falle gewn ni yn yr un yma yw collnod, a mae hwnna'n fach iawn ta beth. Okay? Felly hwnna bach yn fwy. A wedyn, yr un yma, i ni'n rhannu yr eiliad ni'n bwrw'r linell yna, ni'n agor mas yn eitha neis, ok? Felly ni'n dod lawr, a wedyn unwaith ni'n bwrw hwn, ni'n gallu agor mas, a wedyn ni'n dod lawr eto, a wedyn agor mas, a unwaith to chi'n gweld, mae lle gyda fi i dri um, llythyren fan hyn, fydde fi un mewn fyna, un fyna, a un fan'na. Felly bydd e yn edrych yn eitha taclus nes mlaen. Dyma un o'r lluniau um, felly sydd ychydig bach yn fwy heriol, a falle bydd angen i chi fynd nôl ychydig um, nawr ac yn yma, nwedig wrth um, roi'r llythrenau mewn nes mlaen, jyst i symud rhyw linell bach ychydig y draw ac yn y blaen i wneud siŵr bod chi digon o le i'r llythrenau. A wedyn, y peth olau i baratoi'r llythrenau Ewn ni mynd i'r un llinell bach arall nawr yn mynd ar draws. Felly, ni'n mynd i fynd ar draws ffordd yna. Gallwn ni fynd fyna. Mae'r lythyren yma ar y gweilod, so dwi e ddim yn ei lot o wahaniaeth fan hyn. Dwi ddim yn mynd i fynd reit trwy hwnna. Dwi jyst yn mynd i ddechrau to yr ochr arall a mynd ar draws ffordd yna. Okay. Um, yr unig le fyddwn ni ddim falle yn defnyddio cymaint yw hwn. Felly byddwn ni'n gallu lliwio rhan yna mewn a byddwn ni'n gallu lliwio rhan yma mewn. O ran y gweddill, mae bron yn bod popeth arall yn mynd i gael ei ddefnyddio mewn rhyw ffordd neu gilydd gyda llythrennau nes mlaen. Reit da, gorffen y pennau i ffwrdd sy'n nesaf, felly ni'n mynd rhoi coron ar ben person yna. Top benne. Gwallt. Wedyn gewn ni gorym bach gwahanol fan hyn. Rhywbeth fel yna. Does dim eisiau gwneud nhw'n rhy gymleth. O gwallt. A wedyn... Rhyn ôl a wedyn... Fel yna. A Bydd y top i ben yn cuddio tu ôl y goron. Does dim eisiau rhoi gwallt iddo fe. Reit den, peth ola yw rhoi bocs. Felly dewn ni lawr. Draw. Chymig i fe hwnna'n dod tua fyna. Um, dod o fyna. Dewn ni lawr. Raclus allai, a fel fi'n gweud bob tro, falle bod eisiau pensel a prymesur os ych chi eisiau gwneud nhw'n arbennig o daclus. Fi'n siŵr gallwch chi'n un daclusach na beth dwi wedi gwneud. Dwi'n mynd i fel lan ychydig bach mwy, jyst fel bod e'n clirio top yr um, penne. A ni'n llefyn nhw dros yn haws wedyn fel yna. Felly dwi'n weddol o hapus gyda hwnna nawr. Cefndir trwy'n gallwch chi adael e'n blaen os chi moyn. Um, dwi jyst yn mynd i wneud fel lle rhyw fath o frynu yn yr wrth yn y cefen, felly dychmygu felly fel hwnna mynd ffordd na. Um, gewn ni un yn mynd lan fel la yn dod nôl lawr. Hwnna'n cuddio tu ôl fanna am lawr ffordd na, a felly gewn ni un bach yn y cefndir fanna fyd. Yn do lawr fanna. Dyna ni. Oce, okay, jyst ddim rhaid i chi roi dim byd, jyst rhoi cwpl bach o um, fryniau jyst fod bod fe yn rhoi ychydig bach o amrywiaeth. Felly, ni wedi gwneud lot o waith paratoi i'r un hyn a dyn ni ddim wedi rhoi llythrennau ni mewn eto. Felly nawr yw'r amser i wneud hwnna a fel wedes i, rwbr ar y handi fan hyn fi'n credu achos bydd siwr o fod eisiau chi newid um, so, um, safle un neu ddau beth yn dibynnu ble um, mae'ch bocsys chi'n gorwedd. Felly, yr un cynta, ni'n mynd i roi dy mewn. Felly, just cael hanner cylch neu ryw linell crwm bach yn mynd rownd fan hyn. Fel bod ni'n gallu gwared y rhan fach yna. A gallwn ni roi prif fythyren dy mewn fan'na wedyn. Ok, so doethion yw'r gair cyntaf sy'n mynd i fynd ar draws y canol. Dy o. E nesaf. So dwy linell yn mynd draw am y dde fan'na. Yth, so ty, so cornel, cornel, neu doi driongl. Trio cael nhw'n weddol o lefel. Dyna Um, hy. Fel yna. uh, i dot o a yn. Felly fan hyn mae doi fox dyn ni. Dyw hwnna ddim ddigon mawr i wneud unrhyw beth, so dwi'n mynd i lanu hwnna lan. I dot yn gallu bod yn eitha cil. Felly dyma fy i dot i. Dy o e yth i dot. O. A wedyn yn i orffen y straip end dop. Dyna ni. Felly doethion wedi gorffen. Nesa, ni'n mynd i ddod am y ddaeth nesa. Felly ar gyfer y ddaeth, bydd eisiau popeth ar wahân i'r un yma ar yna ni. Okay, so bydd ydd, a, e, a wedyn Yff. Felly, be gallwch chi wneud yw cael gwared o hwnna. Fel yna. Um, ddaeth, felly, cornel i ffwrdd. A wedyn fi eisiau chi roi bocs bych mewn. Yr un peth eto. Cornel i ffwrdd. A bocs bych chi mewn. A, bocs ar y gwaelod, bocs bach i'w chi ben nes i ddim yn cyffwrdd unrhyw beth. Um, e, felly dwy linell yn mynd draw am y dde, neu'n dod o'r dde, dibynnu fel chi'n edrych yn y fe. Yth, felly tep bach arall, fyna, a fyna. A wedyn hy yr ochr yma, lan yn ni, a wedyn yr un peth ar y gwaelod, ond dim yn cyffwrdd yr ecanol. A dyna ddaeth, felly doethion ddaeth, a mae dyn ni o'r dwyrain ar ôl, o'r dwyrain sydd dyn ni ar ôl. Felly, Fel wedes i gyna, mae o yn ddigon rhwydd fyna. Collnod fan hyn, felly dwi'n gadael y rhan top, ond gallai nawr gael gwared o'r rhan gwaelod. Okay? Lan i chi os chi'n mynd i liwio fe mewn jyst y pensel nawr, neu os ych chi'n defnyddio pen di fel fi'n neud, neud hwnna, neu gallwch chi liwio um, rhyw lew neu um, pensel lliw di nes mlaen. Yr Felly, llinell yma lan, do lawr i'r ochr, fel yna. Hanner celch i'w chi benna. A wedyn mewn a mas. Mewn triongl i wneud yr. Dy, nesa, so mewn a mas eto, i wneud triongl yn mynd i'r cornel top ar y chwith. A wedyn gallwn ni roi bocs mewn fanna. Mae wd yn ei nesaf, felly lawr a lan, lawr a lan, triongl ar y gweilod yn pwyntio fan ni. Y, bocs ar y top, a wedyn un yn dod draw o'r chwyth i wneud Coes yr y. Just to cluso hwnna lan. Um, yr nesa, sy'n dy fi digon o le i wneud yr fel yna tro hyn. Felly, na gyd fi'n mynd i wneud tro hyn yw cymryd cornel i ffwrdd fel yna i adfel yr yr. A nesa, wel digwydd bod mae hwn siap a bach neis. Felly, lan yn ni a bocs i'w chi benne. Mae'n siŵr bod ddim yn cyffwrdd yn byd. A wedyn mae E dot yn dy fi rôl, felly E dot, just i wneud i'n cil fyna to, a dyle hwnna adael lle da i wneud yr yn. Just yn tygys o'r diwedd fan hyn. A dyna ni. Okay, dwi wedi gorffen y dwdlo o leia. Um, dwi'n feddwl hapus fel mae hwnna yn llifo. Mae fe digon rwydd i ddarllen. Os yw un chi ddim yn darllen ar draws mewn tri stribed yn gweud doethio'n ddaeth o'r dwyrain, a bod eisiau newid rhywbeth fel wedes i, cerwch ar wbr a jyst cerwch nôl i newid ambell i beth bach. Um, cam nesa yw lliwio. A gyda'r lliwiau i gyd mewn, gobeithio nawr bod y tri gwrdoeth yn sefyll mas hyd yn oed yn fwy. Um, dwi jyst wedi dewis tri lliw hollol wahanol i'r gwisgoedd, fel bod pob un yn gallu cael ei adnabod fel um, unigolyn, a wedyn dwi wedi mynd am felyn i'r cefen a porffor yn yr awyr. Um, gobeithio wnaethoch chi fwynhau'r fideo. Um, fi'n credu mae hwnna oedd un o'r rhai mwyaf felly heriol mas o'r casgliad adfent. Um, ond fel wedi si, gobeithio wnaethoch chi fwynhau a welai chi tro nesaf.